Ke mang mohlokomeli wa tšhireletšo yo a kaone go feta mo? Ee, ke Mike. Ga go na moferekanyi yo a tlogo ntlola. Ke tšona tšeo. Lebelela mo ka botse. O ka se tsene ka dijo le malekere. Ke tšea tšletše. Ke na le tekete. Hmm. O, oh, ka botse. O ka tsena. Eupša ema pele sebapadišane sa gago. Ke swanetše go se hlahloba. Na go na le sesengwe ka gare? Ke kwa monko wa malekere. Oh, Ka go malekere a ka tlola go Mike. Ke tšea se. Gomme ga go hlokagale gola. O be o swanetše go nagana ka seo pele. Go kaone kudu. O ka feta bjale. Um, uh, nan ka tsena? E maganyane? Ha! Teketeke ye! Ema! Re tolga! Hmm, go a belaetša. Ke swanetše go hlahloba mokotla wo. O, o se ka setla sa bokgopela. Nao makhupedi! Um, ke maswabi, tsena, tsena ka gare. Oh. Ah!

ke tlo hwetša tle hmm. ka gona selo sebapadišane sa ka se ka kotšešle okay maswabingwana e re ke go lokišetše sebapadišane sa gago seo se kaone se thabiša kudu bjale o dirileng sebapadišane sa ka se ke se rata kudu o oh, mo go na le ditšhitho se dingwe Sena ka gare. Ha! Ke a le boga kudu. Ke mo hlalefetše. Gome, dumela. Tekete ya ka ke ye. Emma, Coca-Cola? Aowa! Ruri nka se go dumelele go tsena ka gare. Oh. Hmm, seo ga se sa loka. Oh, yeah. Na nka tsena bjale? Oh, tlhokomelo yohle go nna. Oh, mokekolo. Na ga se wa ruthwa go dumelela batho ba ba golo go feta? Koko, aowa. O lokile. Lebelela gore mokgekolo yo kgona go dira eng. Suthela thoko mofsa. Se ke tlaselo go tšireletšo. Seo se a nengša. Borogo baka bja kagare bja maglatse. Tla le nna. E re ge tše dilo tše bose tše ntši ka mo ge ka kgonago. Phaele hmm, baesekopo, ke eng se se ka bako kaone go fese? Ke a dumela. Ke thabile kudu. Ke rata ditšhepisi. Go na le dilo tše ntši tše bose mo. Tšeo di lekane baesekopo yohle. Mphe ditšhepisi tšeo mosetsana. Oh, phatlaladitše tšhle. E hlwakise. Hmm, ke bile le kgopolo. Ke tlo lokola bagwera ba ka ba maphele mo? Ke mo ka mang le mang o tlo tšhaba go mena? Nka tsena ka baesekopong. Kgopolo e botse. Oh, oh, aowa! Mohlokomeli! Thetša, o na le maphele mo.

Go thabiša! Bjale nka bogela baesekopo. Yo e be le kgopolo ya bohlale. O oh, e, ruri ke tlo bogela baesekopo ka dinkgogo tše ke tše ratago kudu. Go thabiša kudu! O! Oh. Na mang le mang o lokile? Ema. Ga gona yo a swanetše go gompona ke ya ditšhepisi. Um, dumela, na nka hwetša dithekete tša lena? Go lokile. Ga go dijo goba malekere, nete? Aowa, go lokile. Eufša ke tlogla glo batšhle, ke thunya dipalune tša gago. Oh, oh, ke maswabi kudu. Seo se be se le dihlong. Dumela, dithekete tša rena ke tše re swanetše go bogela baesekopo mogwera wa ka ga a ikwe ka botse o oh, na ke maswabi kudu hmm e o ka feta mandy re se dirile Re ka ba e sekomong, ntšha dilo tše bose. Eh, swara se. Re ka nwa Sprite, gome mo hlokomeli a se ke a lemoga le go lemoga. Oa bona, ke se tšhela ka gare ga lepotlelo le le kgethegilego le. Se tlo ba bjalo ka IV. Hello? Mm, bose. Hei batho, le se ke la lebala go ingwadiša go bona dibidio tše di tshekišago kudu pele. hmm. A re hlahlobeng dinkogo tša rena le rona. Wow, se se bose kudu! E be e le kgopolo ya gago e ka one, Brittany. Ke nagana gore ke hwetšitše baferekanyi. Na le ka rata go abelana? Oops! Dumela, ke le hwetšitše. Ke tšona tšeo. Oh, ba tšabile. Oh, motsotso o te, ke tlo hwetša dithekete. Go lokile, eufša o ka se bele ditšhepisi. O swanetše go di tlogela. Ga se gona. Brittany, Lebelela! Dumela, basetsana! Le bjang? Oh, Modimo wa ka! Ke MC Zak! Ga ke kgone go dumela! Ke nna morati wa gago yo mogolo kudu! Hlokomelang basetsana! Ke motho fela wa tlwaelo! Na o ka tšea seswantšho? Ke a go rata! Oh, dumela! Mna, Zak! Emma, eufša ke na le dipotla tša dilo tše bose, gome ke bile le kgopolo. Ke tlo tšhela digami tša ka tše ka gare ga kepisi. Bjalo ka ge le mokgwa wa ka wa moriri, mohlokomeli ruri o tlo ntetlela ke tsene. Gome, ke tlo dira ketane e botse ka ditšhete tša tšhokolete, bjalo ka ge barapi ba na le tšona.

oh barapi ba ema o lebetše microfonu nka opela ka nako ye ee ke kgone go feta ka dilo tše bose mm, bose britney a re yeng go mogwera yo Hey, please, na o ka abelana malekera a mangwe le rena? Ee, basetsana, ithuse. Mm, Bose, se se bose kudu. Le nna ke nyaka a mangwe. Ga gona yo a tlo go feta Mike. O, eh, dumela. Ah, Dumela, tekete ya ka ke ye.

Gomme uh, ke nyaka go tsena. Ke swanetše go lahloba puku ya gago. O, oh, ke a e rata. O ka tsena ka baesekopong. O, oh, ke a le boga. Bolokile, ke nako ya gore ke sepele. Hooray! Ke gone go tsena ka baesekopong ka malekereaka. Mohlokomeli yola wa setlaela ga se a kwešiša selo. Ke na le tšhokolete e utilwo ka pukung ya ka, le di-cracker, le tšletše ke di ratago. Lebelela gore ke se dirile bjang, ke tšere puku ka kgaola gare. Ke mo ka ka e tlatša ka ditšhokolete. Ke tšere di-cracker tše dingwe gome, ka ba le kgopolo e nngwe e botse kudu. Lebelela,

Ruri o ka se tsene ka gare ka tsela yeo. Ah, go lokile. O gotsofere, na nka feta bjale? Ee, tsena. Oh, tekete ya ka, tekete. Ema, ke swanetše go go lahloba go bona digo le malekere. Hmm, o na le tshepo. Ga se ka hwetša selo, o ka feta. O, oh, go thweng ka wena? Oh. Ke mang yo a lego ka gare ga sefetiši? Ke mpsa ya ka emperitši, ga go hlokagale go mo tshwenya. Oh, ii! Ke gone go feta! Gomme o seke wa tšhoga, ga gona mpsa e bonalago ouša go na le malekere a mantši. Iponele ka bo yena. Ke nyaka digami. Bo se kakakang. Hei, hei, um, na o ka re fepa le rena? Hei! Dilo tšletše bo se ke tšaka. Ga gona yo a tlo go di tšea. Hei batho, na le ratile bidio ye? Gomme le netepatše gore le a e rata, le tlogele mola ka tlase. Gomme le se ke la lebala go ingwadiša go tšhanele ya rena. Re tlo bonana ka peišana. Šalang gabotse!